Kei hea te ao pāpāho i roto i tēnei pire i Te Mātāwai? He aha te wāhi ki a mātou a Ngāti Pāpāho? Oh, he wāhi nui, ā, tō te ao pāpāho. Ā, koinā mātou i whakahokia a Te Māngai Pāho me, ā, Te Pouaka Whakaata Māori ki tērā taha o te whare, nā te mea, ā, kei te puta i a koutou te reo, ā whānui nei ki te motu kia manawareka ai te titiro, te whakarongo a te hunga mātakitaki, whakarongo hoki. Nō reira he mahi nui hei tautoko, hei poipoi i te hapori whānui tō tātou reo. Ko te tino ngako o tēnei pire he whakahoki i te mana o te reo ki ngā iwi, He aha koe e whakapono nei ka ora te reo i ngā iwi, i runga anō hoki te mōhio, arā te kōrero a ētahi nā ngā iwi i tata ngaro ai te reo? Ā, me kī pēnei, he nui ngā, nā, um, aukati i tō tātou reo, ehara i te mea ko tātou anō kei te patu. Engari, um, koinā mātou i āta whakaaro he aha nei te wāhi, uh, ki te iwi Māori, uh, ki ngā kaupapa reo Māori, nā te mea Koinā te taha ki a rātou i roto i tēnei whare, ā, he aha te wāhi ki te Karauna? Ā, i mua i tēnei, ā, tā mātou pūrongo, i waho kē tātou i tēnei whare, ā, e kore e taea e tātou te, ā, kī, anei te wāhi ki a mātou, ā, nō reira, ināianei kua kuhu anō, Kei a mātou te wāhi ki te tangata whenua, ā, kei, kei a te Karauna te tara nui o te whare, arā, nā Manuhiri, ā, ki reira wānana i tēnei kaupapa, pēhea te whakaora i te reo. E whakapono ana koe kei tēnā iwi, kei tēnā iwi ngā tohunga reo me ngā tohunga whakahaere kaupapa whakarauora reo e whai hua ai te moni ka tukuna ki a rātou? Ā, Koinā mātou i whakaaro hea te mahi ki a Te Mātāwai. Kei roto i ētahi iwi kua roa e mahi ana i tēnei mahi pēnei i a Ngāi Tahu, i a Taranaki, i a Ngāti Raukawa hoki, ā, nō reira he pūkenga kei a rātou, ko wētahi kare anō kia whakauru ki te whakaaro he aha he rautaki reo Māori mō rātou. Nō reira, koinā i roto i ngā rohe ka noho ko taua tangata ki te kohikohi haere i wērā, ā, wērā iwi ki te tautoko i a rātou, ā, kimihia kei hea nā pūkenga, kei hea nā tohunga hei āwhina i taua rohe. Nā, ki tō mōhio, hei ā hea tēnei pire whakamanatia ai i roto i te Whare Pāremata, hei ā hea tēnei manu ātaahua nei roha ai i ōna parirau kia kite ai tātou katoa i tōna ātaahua, i tōna rerehua? Ā,
Nō reira, i otia mātou te pūrongo i te mutunga o Hune, kei a te Minita i tēnei wā, kei a ia hoki te mahi nui ki te pīkau i tēnei pire ki wana hoa kia rarata mai rātou ki wō mātou whakakitenga, ki te whakaae mai rātou kia tū te Whare o te Reo Mauriora, nō reira, ka pānui tuaruahia Tuatoru, ā, ka, ka mana, ā, mō te mutunga o tēnei tau, te Penaka Pai, ka rata mai, ā, mō te hīmatana o te tau hou rānei. Me pēnei noa ake pea taku kōrero e taku rangatira, nāu i hiki ai te kohu i te rā i tēnei ata, nāu hoki i pūrangiaho mai ai te māramatanga ki tēnei kaupapa. Iāinei ko au tētahi i tae atu ki te Komiti Whiriwhiri Māori ki te whakatakoto i aku māharahara ki tēnei pire, Engari nā runga anō hoki i te pai o whakamārama i tēnei atakoa hua, mārama haere au ināianei ki ngā āhuatanga o te pire, ka mutu e kihi rua haere ana aku whakaaro e pā ana ki tēnei pire, tēnei te tautoko ake. Tēnā koe i ō whakaaro, tēnā koe i ō kōrero, tēnā koe i rangatira nei i a koe tēnei hōtaka i tēnei ata.
Kia ora rā. Kia ora.